آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جیا پیارا جیا ویلیج لائف دے نظارے کر گدن شروع تے تو کو پتہ کہ تھوڑے بھرا دی طبیعت بڑی ہے سیٹ ہے ایک منٹ میں ذرا کیمرہ صاف کر لواں ہاں ہن سنگت کیسا ماحول ہے وی آئی پی سارا سرائیکی کلچر دا ماحول وی آئی پی ہے تے باقی خوبصورت جے نظارے دے وچ جلدی جلدی تھی ویسو جوائن محبتاں کرے سو اپنی پیاریاں جائیاں

ساری ویڈیو فیس بک پیج تے پہنچتی پئی ہے تسا فیس بک پیج تے ویڈیو آندی پئی تے فیس بک پیج بھی ساڑا فالو کرے سو جلدی جلدی اج دی بڑی پیاری جی گڈ نیوز ہے خوبصورت جی تے ولاگ دلچسپ تھی بنا لے نال جڑے رہا سو ویڈیو سکپ نہ کرے سو سکپ کر وے سو تا سمجھ نہیں آونی تو کو سٹوری سلیم نے کیا سنوائی ہے اتھاں اے ماشاء اللہ کلندری ٹرک آ چکا ہے اے سامنے علم لگتے پے ہیں بھائی ہوری علم لیندے پے ہیں جڑے جتنے بھی علم ہیں جھنڈے ہیں تے سامنے اے سارا ٹرک ہے تے ایہ ساری جگہ خالی تھی چکی ہے اللہ پاروں خیر سامنے او ڈو وڈے ڈنگر آئے ہوئے ہیں ڈو میں بچے ہیں تلے بکریاں ہیں ایک ڈو اے کھڑن تھے ڈو اے ہیں ہاری مزید بے بھی آوے سن شہزاد بھائی بھی آ گئے تے میں ایستا ایستا قافلہ رواں دواں تھی سی تے مزید اندر محبتاں لگی ہوئی ہیں ملنگاں دی چیک کر سکتے ہیں سنگت تے باقی میں راسو نال نال سپورٹ کریں دے راسو سکیپ نہیں کرنا بھی لاؤ ویور ماشاء اللہ ٹرک بیک لگتا پہ تے سامان دی لوڈنگ دی تیاری شروع ہے قافلے دے ملنگ شلنگ سب ریڈی ہیں تے باقی تو سائیں میں مزید نال جڑے رہا سو مابتاں دیندے رہا سو اپنی پیاریاں ٹرک والا استاد ڈرائیور جڑا نا ٹرک بیک کی دی ویندے کیونکہ بیک سائڈ دے سارا سامان پینا سامان دے کول کر کے ٹرک نال لا کے کھڑا لے ویندے کیونکہ ڈنگر بکرے جانور صابد اتے لوڈ کیتا ویسی۔ فل پروٹوکول اے، فرنٹ دے ٹرک آلے ڈرائیور نے ہیلپر نے نال الم لا ݙیتا ہے، گٹکا لیندا پئے ٹرک کوں سیل کریندا پئے یعنی کہ اگاں ریڑھ نہ پوے، چاڑھی تے کھڑا ہے نا، سیفٹی ضروری ہوندی ہے، الم ماشاءاللہ لڳدے پئے ہن، اندر ملنگ سارے قافلہ جیڑھا ہے نا رواں دواں ہے۔

کیونکہ ساڈا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیڑا قافلے دا رواں دواں ہے ساڈا شہباز کلندر دا جیڑا قافلہ ویندا پے اوندا اے لائٹنگ والا جیڑا ماحول ہے خوبصورت جے پیارا جے کلچر جیاں ساڈے سرائیکی دا نظام ہے اون آکھے کہ لال شہباز کلندر دیاں تیاریاں رواں دواں تے ماشاءاللہ باقی ٹائم منزلاں دے پہنچن والے اے تو کو میں شارٹ آؤٹ رات دا اس گل لکھیندا پیاں کہ کیونکہ سویرے اے ماحول سارا لائٹنگ دا خوبصورت جیہا کلچر دا خوبصورت جیہا نظام سنڑ شہباز قلندر دے صدقے سارا چلا ویسی تے اس رات دا اے ڈکھاونڑ دا منظر اور اے ڈکھاونڑ دا سین ایہو اے اے چیک کرو سنگت اے ماشاءاللہ خوبصورت جی لائٹنگ گڈیاں قافلے جھنڈے علم اے سب ماحول خوبصورت جیاں اندر ماشاءاللہ سب سید بادشاہ ملنگ لائٹنگ شائٹنگ دا ماحول صبح اتھوں کہن ساڈا قافلہ چلا ویسی اللہ پھرو خیر یعنی کہ قافلہ کہنا ویسی جڑا سامان ویندے نا ٹرک تے تو کو سویر دی ویڈیو سارا نظام سارا پروٹوکول سمجھے سو ولا نال ہی میں جڑے رہا سو سکپ نہ کرے سو تو کو سمجھ نہیں لگنی سکپ کر ویسو تو وال تو کو کخ بھی نہیں پتہ چلنا ٹھیک ہے نا سنگت اے لائٹنگ دا ماحول ہے سارا خوبصورت جیاں اپنا بیڑے پار شہباز کلندر سرکار دی حاضری کیتے سب ملنگ رواں دواں دے دے پہ وینم اے تو جج خود کر لو کتنے موٹر سائیکل ان گاڑی ہے سید بادشاہ دی اور لائٹنگ دا نظام ہے فل پروٹوکول ہے اندر ماحول ہی ماحول ہے تے باقی والا ہی مزید تو سنجڑے رہو اگر تو کو اپڈیٹ دیندے رہو خوب سورج جے قافلے سیون شہباز کلندر دے نال نال دے راسو نال نال ہی آہ آہ آہ

تہاکوں ڈکھینے آں پرلی سائیڈ دا وی ماحول خوبصورت جیہا کیسا نظارہ ہے اے ٹرک دا فرنٹ حصہ چیک کرو میاد الم لگ گئے ہن ایڈو ماشاءاللہ جانور وی کھڑے ہوئے ہن نال بکرے وی ہن بڑے جانور وی ہن اے لال شہباز کلندر ویندے پین اے اتھے لنگر دے ویچ کام آسن ماشاءاللہ سونے دی حاضری دے بابا لنگر ہے سب لوگوں نے ڈیتے لنگر تے چلدا پئے قلندر لال شہباز قلندر تے باقی تاکو ڈکھینے نظام اندر دا کیویں ٹرک لوڈ تھیندا پئے فل پروٹوکول نال ہے تلے لکڑا وغیرہ لا دتیاں گئین جڑا کہ اگاں کے استعمال تھے سن چولہیاں دے جلاون کیتے فل نظام فل پروٹوکول ہے سب ماحول سجا ہے تے تساں ایویں نال جڑے راسو سپورٹ کریندے راسو تہاکوں ہر آن والی نوٹیفکیشن ساری ملسی رہندی پیارے جے ولاگ دی ویلیج لائف دے نظارے اپنے خوبصورت جے پیارے پیارے ماشاءاللہ ملنگ اتے وی لگے ہوئے ٹرک دے لوڈنگ دا سامان کم تھیندا پے سارا جاری وی آئی پی لو سنگت ماشاءاللہ رکھے دے وچ لنگر ہے سخی لال شہبوس کلندر دا قافلہ جاری ہے رواں دواں ہے کم زوراں شوراں دے تھیندا پے سواریاں تلے ٹاپو ٹاپ آنیاں پئیاں تے ماشاءاللہ ٹرک لڈیجا پئے علم شلم لگ گئن فرنٹ تے اتے بھی چھت بندی پئی ہے ٹرک دے یعنی کہ ہوا تو پریس کر کے سامنے بکرے بھی آئے ہوئے ہیں چیک کرو اے بھائی اپنے بال کو گھینا ہے بکرے دے ہاتھ پھرماون کیتے کیونکہ کلندر پاک دا لنگر ہے نا او پرلی سائیڈ دے بکرے سارے لگے ہیں بکرے وڈے جانور سارے پر ہیں سنگت ماشاء اللہ قافلہ سامان لوڈ تھی چکے اللہ پر خیر تے حالی کچھ راندا بھی پہ اے سیٹ تے چیک سامان ماشاء اللہ کچھ لوڈ تھی دا پہ تھی چکا ہے تھوڑا باتا باقی راندا پہ اے کچھ ہماچے موچے پہ انتے اتے لوڈ کرے سن سارا لوڈ کر کے تے کل صبح صبح انہ دی تھو روان گئی ہے تے ماشاء اللہ اتھا گھنے کچھ سامان جنہی یعنی کہ جڑا بیک سیٹ دل ڈی جنہ دا پہ تھیا او پہ تھیا تے باقی اللہ پاروں خیر ڈٹھے وے نا کل دا دن اج وی یعنی کہ کل وی تھا پروٹوکول ہے فل ماحول ہے اج بالکل یعنی کہ ہر چیزاں پٹ پٹ کے دے ریڈی کر کے قافلہ تے سیون شہباز کلندر نکل دے پین اے یعنی کہ صرف سامان والا ٹرک ہے سواری والی گڈی ویسے پندرہ تاریخ دو بعد یعنی کہ شب مہراج دا دن تے پندرہ تاریخ دو بعد بٹ تساں جڑے رہو زیادہ تفصیل نہیں سمجھے دا